mufaro wedu kuva nemi pachirongwa my hustle muno matinotarisa kuti tarisiro yevabereki kana kuti yedu isusu vanhu haizobuda asika munhu wochigara here nokuda kwekuti pawainzi nemubereki enda kuchikoro unodzidza uite basa rakati kana kuti iwewe uri kuchikoro uchitaura kuti inini kana ndakura ndikuda kuzove mudzidzisi ndikuda kuva mupurisa ndikuda kuti vachiremba zvaramba zvinhu izvozvo wochingogara here chirongwa chino nhasi uno tine ini pandasvika panapa ndaifunga kuti ndikunosvikoona ana ambuya nana sekuru vakachembera vari kuridza ngoma nembira asi ndasvikoona kuona vasikana vechidiki nhasi uno muchirongwa my hustle tine chikwata chinoridza mbira chine vasikana vechidiki nevakomana vechidiki kunyange nhasi uno taona gurupu iro risina vasipo vese um, gurupu iri rinonzi mbira dzepasi chigare makadini enyu sipo makadini hmm, ndati inini ndichipa ndakangonzwa kunzi kuno vanhu vanoridzambira kuti ndaifunga kuti ndikunosvikoona ana sekuru ana mbuya vanhu vechikurukuru asi ndizvo panotoona vanhu makatosileya zvakatanga seiko izvi
ah, ini ndichitanga kuridza mbira eh, zvinhu zvandakangofarira kuti ah, ndaifarira kuridza zvakangosiyana siyana so ndisingazivi kuti chiritoriwo chipo changu pandakazotanga kunopinda mazviri ndadzifarira chokwadi ndakazototanga kufarirwawo nevamwe vanhu vachiti ah uya utiridzire ku, kumamisha medu kana pari kuitwa zvimwe zvinhu kana panga pamafaro vachiti uyaiwo mutiridziro chi mbiri saka ndapinda mazviri ndopa ndakazotanga kutonzi ah, saka unoita mari kuti utiridzire mbiri ndopa ndakazodzidza kuona ndopa ndakatora kukosha kwazvo kutoti homwe yakutofema yakutofema nekuda kwekuridza mbiri mati pandakatanga ndaingozvisvarira wenge wakura sei haa ah, ndandisiri mwana mudiki zvekuma 16 years vabereki vakati kudii haa vabereki vaindirambidza kuti zvinhu zvinopa urombe eh.
kumusha kwenyu hakuna vari kuita izvozvi kana kuti pane vamwe vamakatokodza kuti asekuru ah, vaidziridza and then zvinhu zvakava zvakura zvaamamwe ah, ndakambonza baba vachitaura eh, vachiti eh, kwaiva nana sekuru vaimbozviita asi pazera rangu hakuna mhm. kune vamwe vangu vamwe vangu vanotonamata vazhinji vacho vanhu vazhinji vakaona munhu ane magirazi vanobva vati profesa vanenge vakadya mabhuku ava but nhasi uno tiri kuona makabata hosho uye imi munongoridza hosho chete here kana kuti pane zvimwe futi izvi zvamunoridza ah, ndoridza futi mbira hosho ah, pane munhu wehosho but since asipo nhasi group redu rakashota watirega ndizvibate bate saka unogona futi kuzvibata mm. zvakatanga sei une makore mangani iko zvine zviekuberekwa uye wane makore mangani uchita izvo zvekera izvi
mira ndaingodzifarira but kwandaigara ndokwadzanga dzisinganyanyi kufarirwa mbiri svika ndazofarirawo kuenda kucollege of music ndikazonowedzera kudzidza nemabhuku so pandazosanganawo namukoma vangu avashumba this is my brother ndovakazotiwo chipapa inewo imwewo plan yekuti tiite yakazotadza zvayakubuda but ndoyakatisanganisa basically then ndobva vazonditora kundidzidzisa zvimwe zvidzidzo zvandasingazivi bcause pandakatouya kuno kundairidza nyunga nyunga that small one asi izvezvi ndakutogona uridzo chi nayo so my mendo uri kuchikoro chii chawaiti ini kana ndakura kandida kuzoita basa iri
ndedeta lab technician mm -hmm.
asi iko zvino izvi maagwenya mbiri eh. zvekuti vanhu vakatokona kutoziva kuti aiwa apa ah, chipo chakadira apa eh. mhm. and then tiri kuona istaira here yekuti vanhu vanoridza mbira vanobva vaita mhotsi mumusoro kati unongozoonawo kuti haa ah, zvinoenderana netrade yacho
aiwa haisi staira ini ndaitova nerasta kubva kumashure but ndakazombogera saka ndakutangidza then umwe wangu anogona kuzvidairirawo
uchikura waiti kana ndakura da kuzoitei ndaidoda loyal mhm. so zvakazongoendawo nepamwe tikaona kuti regai tingoteedza izvozvo zvatiri kuita nekuti zvinhu zvakakura zvatakakura zvichiitwa musha medu Ko imimi makakura kumusha kwenyu zviriko. Paitwa zvechivanhu. Mhm.
Saka mukukokura kwanika zvinhu zvandaifira zvandaida asi mbira ndanga ndisingaigoni dzanga dzisingarinzwe musha medu. Saka pandakazouya kuno kuHarare ndichibva kwekwe ndopanenge pandasanganawo nasekuru wangu akati ah ndokwanisa kudzidzisa mbira ndobva vatondidzidzisa ndikabatawo zvekuti nhasi ndakwanisa kuridza pamberi pevanhu chakaita kuti vangoti ndokwanisa kukudzidzisa mbira wakaratidza interest here uchivaona eh. saka saka iye zvezvi vari kusaidi kuno kwari kuti sekuru avakandidzidzisa muriko kuti sekuru akadzidzisa imi makadzidziswa nani inini handina kutanga kudzidza mbira ndinoridza mainstrument akatichi akati wandei saka ndakatanga ndichiridza magitare ndichiridza magitarewo ndaingoti pandakangonzwa payarira ngoma moyo wangu waingoda kuenda kupi kwainoridzwa asi zviri zvimwe zvinhu zvaishoreka futi nevamwewo asi ndokuzenge ndasangana nevamwewo vanodzidzisa ndobva ndangotarisa saka pakutanga kuratidzwa zvazvinoita manje mandiri zvinozouya zvichiti ndichero kana ndikatorara ndogona kutorota ndichidi ndichitodziridza zvandarota zvezve ndomuka ndonobata mbire yangu ndotoona ndizvo zvakutodii zvandakutoita futi nemaoko angu saka chinhu chandotendoo kuti ah, ndisingazivi kuna mwarizvitori mandiri muri kuona kuti zvakazvarwa zviri kumhanya neropa zviri kuteerana neropa mm. rangu tinoona vamwe vanotaura ivo kana kuti vanhu vese vachingoona munhu anenge akabata mbira kana kuti akabata hosha unobva vati haa ah, vanhu ava vanoita zvekusvikirwa vanhu ava vanoita zvemashavi vanhu ava havana mate hatichada kuwadzana navo imimi zvinofamba sei munosvikirwawo here imimi kana kuti ichi chipo chingori mumaoko chekuda kuridza ah, ichokwadi chamuri kutaura vamwe vanokuridza kumwe ndekwekudzidza vamwewo ndezvemadzinza zvekutiwo kudzinza kwavo kunetori nevanovaridzisawo mbira idzodzo idzo vanotofarira zvipi izvozvo zve zvakureva kuti manje munhu ave nezvekudzinza rekwane rekwake asi haa chipo chipo chiri mandire mhm. mati imimi kwamaigara vanga vasingazvifariri ko iye zvino izvi vane here zvekuti vaakuona kuti ah ko inga taishora chinhu icho asi iye zvino izvi tikutoona kuti munhu ari kuita zvinhu zvine pundutso mm, izvezvi vakuzvifarira kozi ndo vakatozoita pasvika pamuengeneso wechikoro chemuviri zvakambotanga zvisingagamuchiriki mm. vakatozoona kuti aiwa dzimwe nguva uri kurambidza munhu chinhu chaakazvarwa ainacho mubva mazoenda kunoita mizvino ngatimboonai tataura nyaya yekuti lab technician tira nyaya dzemari kapana maloya tokonzwa kuti maloya ane mari saka izvo zvamakazosarudza izvi pane here pekuti munoti ah tiri kutowanawo kurarama ndiri kutowana chekudya nekuti iziya rangu randashandira pano ya chokwadi yeah, tiri kurarama kubudikidza nembira idzo dzatiri kuridza
saka pamunorarama sei mukangoridza panapa vanhu vobva vangouya muri kupfikisa music here munohaiwa here munozvifambisa sei tinohaiwa kunzvimbo dzakasiyana siyana like kumahoro kumabira kwese even kuma ma night club unoridza Oh, mm, manight club futi munotomboridzwa mbira Mm. vanenge vachitamba sei manje vanhu vemunight club kana makuridza mbira vanototamba
chaiko okay ngatitii madeedzwa emimi kunoridza kubira madeedzwa kuridza kumuchato nepamadeedzwa kuridza munight club nziyo dzacho dzinofanana here kana kuti pane nziyo dzinotoenderanawo nekwamasheedzwa kwete tine nziyo dzakasiyana zvokuti kana tikadanwa kumarooro tinonoridza zvinoenderana nepanzvimbo patiri ka tikadonawo unoridza tinoridza kana mubhaa tinoridzawo nziyo dzinodiwa nevanhu vemubhaa mm, saka zvakasiyana mati matsikisa here mumanzwi nekuti ndafarira ndanzwa nziyo yandee ndada ndinozoinzwa kupi futi makatsikisawo here but totonzwa kuti iye zvino izvi mbira dzepasi chigare dziri kuri ya tiri munzira tiri kugadzirira kuda kuita zvinhu izvozvo ndozvo ndochiro chataa nacho manje kuti pakurarama tiri kukwanisa kurarama nadzo mbira dzedu asiwo pakuzonorekodha apa ndo zvinhu zvatave munzira tikunzwiseiwo zvatiri kuronga zviri munjere dzedu nezvatinopiwawo
tiri kuona vasikana ndatava kuti inini pandaa ndichiuya ndachitoti haa ndinoonana mbuya but vane nguva dzekuti maisa mbira dzenyu uko hanyatsochena chena mapinda mutaundi pamwe masangana vati mutori nevadiwa mamuinavo vakazonzwa kuti muri kuridza mbira mungati here zvinhu zvekuti zviri kugamuchirika nyore kumunhu wese ari mumarelationships enyu imimi edha kuhama kana kushamwari kana kuti iyoyo yati kutaura kuti munhu dzimwe nguva andifarira asina kuranda kuranda nembira asi ozonzwa ndinoridza mbira ya zvatingaite isusu ndezvekuti unongotsvaga munhu anoenderana nezvaunoita anofarira zvaunoita asingakwanisi kudzikisira nokuti chinhu chinoshorwa especially kana chiridzwa nesu vasikana ukazoti kumukomana ndinoridza mbira anobva afunga zvakawanda saka unototsvagawo anongoedawo zvinongoita zvakangofanana kuti zvisazokunetsa kana usafile kudzikisirwa
asi hapana here pekuti kunyange munhu asingaridze hosho idzodzi munotokwanisa kurirana ngatimboonai mbuya stera chiweshe takatoenda kunga vakatoroorwa nemurungu murungu atomboziva kuti mbira dzinobva kupi dzichienda kupi asi zvakanoti gedye zvichida nhasi uno pano vanokwanisa kuti vanotodzidza kubva kwamuri kuti iri ingoriwo basa randiri kuita sekunge munhu atongopfekawo gauni riya reuloya ya yeah. variko vanhu vakadaro vekuti unotomudza kuti ndinoridza mbira otokunzwisisa otofarira otondikumbira kuti undidzidzisewo zviriko zvakaitika kakawanda saka
asiwo kune vamwe waka vakabva vatiza eh, kuti ndaaaa mai vakagaaoridza mbira mai wizvangu azvishoa mwana toti regera si handidi munhu akadai handidi munhu akaita so
ngatimboonai zvino izvi nhasi uno tiri panapa muri kuzviona maku 5 years to come 10 years to come indozviona ndatob china
kuchina unenge uchinoridzera kwati unenge uchinodzidzisa machinese mbiri inini ndechitoita zvese mhm. ndoda kudzidzisa ndoda kuridza futi ndoda kuimba futi mhm.
vatariri nyatsotarisai fesi iyi zvanzi iyi taiti chaiona ichibuda ichinzi iyo akupi yaakuchina nekuda kwembira ah, muri kuzvona kwa muri kupi tiri kuona kuti muri vanhu vakasiyana siyana mune mabackgrounds akasiyana siyana asiwo muri kushanda sechikwata segroup segroup muri kuona makupi pamunosangana paipai muchitaura muri kuzviona makupi segroup ya yeah, zvinoitika ndezvekuti matinotofamba imomo vamwe vanototivimbisa kuti ah, inini nditori nemukana wekuti ndikuyambutsei zvinhu zvinogona kunonoka kuitika asi zvechokwadi zviri kutaurwa nehanzvadzi yangu ipapo ndotaura chokwadi kuti eh, tichayambuka tose nekubata kwedu kwemaoko ikoko ndosaka muchiona chero vanotishora vaya chero vanotiseka isu tongoramba takashinga nekuziva kuti ndozvotokwanisiwo kurarama hatina zvatingakwanisa kuzviita tikutoyambuka nguva pfupi iyoyi tinokwanisa kutoyambuka kuzonodzidzisawo nekunoridza mm, musazondisiya nekuti nhasi mukandidzidzisa pamwe ndoenda kujoin chokwadi um, upenyu haugumi nhasi ucharamba uchiendera pane magenerations achauya zvinhu here zvekuti imii munototi inini ndikazoona mwana wangu ndoda kumudzidzisa da kuti mwana wangu apinde izvi kana kuti mutoriwo wabereki wekuti munoti ita zvandiri kutaura kwete zvandiri kuita do as i say not as i do ita rimwe basa ha totodzidzisa nanhasi totodzidzisa vana vadiki vakatowanda mo muno mufakosi matiri vatadzidzisa munzvimbo dzakawandisa muno muguta reharare vatadzidzisa mbira vagona kuridza mbira idzi vakutorarama nadzo vamwe vakatoyambuka kuduridza nemumaoko edu zvichireva kuti imimi munoenda mari kana kuti chouviri munochiwana pakudzidzisa vanhu zvakare hongu nepakuridzira mumafunctions akasiyana siyana ekwamunenge muchisheedzwa hongu um ndeapi mashoko amuda kutaura zvichida iye hezvika kune umwe mwana ari kuti ndinoda kuitawo zvembira izvozvo asi handizivi kuti ndotangira papi
ha mashoko andingataure ndekuti mbira dzakanaka ukadzidzawo neshungu dzinokuraramisa nekuti chinhu chisiri nyore kuchiita choda kuzvipira woti wotadza kuteerera zvinge zvitaurwa nevanhu kuti vanhu vanoshora asi wotongoshinga kuziva kuti ndo zvandakuda ukashinga unoenda mberi unoraramawo zvaunoshuvira upenyu hwakanaka
imimi sechikwata munosangana kangani pamwedzi kana kuti pasvondo kuti muve munopractiza ngatitii manzi imimi a ah, muri kuenda kunoridzirawo kuvakuru vakuruku munopractiza zvakareba sei ah, maawazi mangani uye munozvifambisa sei sechikwata ya zvatinoita ndezvekuti kuno kuti sembira segrupu rembira dzepasi chigare vamwe tinogara makadi makasiyana siyana kuno kutogona kunge tiri vatatu seizvozvi kune dzimwe nzvimbo kune kune vamwe asi nguva zhinji patinosangana mumafunction muya muya tine hurukuro dzekutio vakomana topafambisa sei tinomboita nguva diki diki yedu uye kana tichisvikira munzvimbo dzatinoita hatiwanzonoungani mune vamwe tinge tiri kwedu tega ndonguva zhinji dzatinokurukura nekunodzidzisana zvatinofanira kunge tichiita
ndambotaura nyaya yekuti vamwe vanoti vanhu vanoita zvembira vanosvikirwa vamwe zvakawanda zvinotaurwa pamusoro pevanoita mbira kunzi munhu wese anofanira kunge achiputa bute munhu wese anofanira kunge achipfeka zvakati kana iye anambobvunza ye musoro iyi ini pari papa kuti ukatobva pamwe vonzi machembere makadii ndipewo kabute asina handite zvebute imimi ndo zviripo here zvoita ndisva nditotarisira kuti semunhu anoridza mbira ngaatoputa bute ha kwete asi umwe anongofarira kudziridza asingatopute bute iroro zvichitomuraramisa asi asingaputi buti
munowanawo here pekuti pamwe munoita conflict nevanamati pamwe mwana ari kufarira kuti ndinoda kudzidza zvembira asi mai vake kana baba vako zoti mai wee tiri vekuchechi hatiti zvakadaro izvozvo ndokazhinji chaiko asi vana vanenge vane chifiro chekuti vadi vadzidze zvembira izvozvo muzvikoro munomboendawo here kunodzidzisa mbira kati pane kwamunombokoko here kana kuchikoro kwekunzi achingouyai ah, handiseke zvezvizvi mwedzi uno mwedzi wapera uyu takabuda muafrica day kuti chingouyawo musi weafrica day vana vedu vadzidze chinyakare chedu
hongu
munotombodedzwa kusvikoodedzwa kusvikoo ndezvipi zvamunoda kutaura imimi kana kuti kurudziro yamungade kupa kune vabereki nekuti tinoona kuti dzimwe nguva vana vanopedzisira vakuita zvido zvevabereki kwete zvavo ivo zvinenge zviri mavari zvamungade kutaura kuvabereki makanangana neiyoyoyo zvondo yekuridza mbira ya zvatingade kukurudzira kuvabereki kuti vanzwewo tsitsi kuvana vavo vane shwiro yekuti vanoridza mbira uye vazive futi kuti mbira dzachona dzinoraramisa zvinhu zvakashoreka vamwe vanoti zvinopa urombe asi handizvoba umwe anokwanisa kuti akatoridza mbira idzodzo dzokwanisa kutozoyambutsa mhuri ndovimba kumashure kumambotaura zvana stella chiweshe handiti pavaikatoyambuka vachinoridza mbira vakatokwanisa kunobatsirawo kana mhuri dzavo vamwe vana vakatoyambukawo nekuda kwani kwavo saka tinokurudzirawo kuvabereki kuti eh, vakurudzirawo vana vavo kudzidzawo chi zvidzidzo izvo zvidzidzo zvakanaka zvinhu zvinokwanisa kuzorarambisa mhuri kana kuyambutsa mhuri nhasi uno tiri kuridzira pano tiri kuona tiri kumusha umufakosi mune vavakidzani venyu vanozvitora sei nekuti pamwe tinozonzwa vamwe vachinzi a ah, muvakidzani aenda kunomhan'ara kunzi zviri kuitirwa noizi kana kuti vanotokukurudziraiwo havakomplene here muri kuzvifambisa sei munopraktizira kupi
isusu kazhinji kachiwanei ndinotoda nasekuru vangu kuti uyai tiiridze mbira pano tichidzidzisana hapana problem yevavakidzani handisati hangu ndambonzwa vachiti zviri kuitwa apa zviri kutikanganisa tese but vamwani toye vachitotarisawo vachitofarawo vachitoonawo tichiridza zvichivafadza
ini ndofarira kutamba pachikwata chenyu ipi pane anotamba here vamwe muchiridza yeye ari pakati achitamba wo pane munototorawo vamwe vanenge vaine zvipo zvekutamba mm. kuti vamwe vakabata mbira vamwe vane zvipo zvekutamba tinoona kuti munhu kana achitanga ngatiti business site kana ari wekuti ada kukoma mapoto anenge aida sando anenge achida chigero chekuchekesa marata saka imimi munhu kuti atange kuti aini ndakuda kuita zvembira zviri nyore here kuzviita kana kuti mbira dzacho dzinodhura hosho dzacho dzinodhura zvinofamba sei ya hazvisi nyore nekuti isu pakudzidzira kwatakaita mbira ini ndakatosvika pakuzodzigadzira nenyaya yekuti ndaitoshayawo pfumo yekuti ndidzidi ndidzitengere nekuti mbira mudziyo wakakosha unodhura kuti utengwe saka unotozosvikira ndakatosvikira pakuda kuti ndi ah izvi ndingambozviite sei kuti ndizvigadzire nekuti zvinodhura zvinonetsa zvichita kuti mumwe munhu unotogadzira futi mbira dzacho tinogadzira munogadzira dzimwe dzekutotengesa dzekutotengesa ndokumwe futi kuri kubva ah, hasewo renyu ikoko eh, ndokuri kubva kurarama kwedu ikoko
kune rege kune rnb kune singura saka kumbira dzinewo here mhando dzekuti munoti aiwa iyi yakuridzwa imhando iyi iyi yakuridzwa imhando iyi
hongu mungatisananguro here mhando dzembira dzatiinadzo ya nekuti pane zvine handiti munoona zvatiri muno muzimbabwe kune rutivi runoti masvingo tinoti kunoridzwa mhande handiti ukaridza mbira idzodzo dzinenge dzichinzi ndedzechi ndedzemhande kwetawo ukagonawo mbira dzekumakorekore uku dzinonzi ndedzechi ndedzegorekore unenge uchiridza zvinoenderana nekupi nekumakorekore saka ndo mhando dziripo dzino dzinenge dzichitaurwa pambira idzodzo imimi pamhando dzembira munoridza ngani dzamunoti inini ndinokwanisa kuridza idzi haa ndingangoti ndinoridza mhando dzakawandisa dzakawandisa unoridza mhando ngani dzinongogonekwa nasekuru vangu ndidzo dzandinogonaaadzidziswa dzese nemiokukonyaya yekuti idzo mbira dzacho dzine matypes segitara ndikune lead guitar kune acoustic guta guitar kune kune base saka mbira dzakamira sei motitsanangura kuti mbira dzakamira sei ya mbira dzine mazita akati siyanei asi dziri mbira dzose mm -hmm. nekuti kune yatinoti isisu nyunga nyunga imbira diki panhare yatiri nayo pano pari zvino iyi e, inenge ine 15 makeys inodanidzwa ichinzi nyonga nyonga koita ino nhare yatakabata iyi 23 keys inenge ichinzi nharewo asi dziri mbira chi dzese koita dzimwe dzinonzi vana njari kune dzimwe dzinonzi vana dongonda nemagadziriro adzakadi adzakaita asi iri ngori chi iri mbira imwe chete
pamimhanza apa imi munoridza mbira ko ndedzipiwo dzamunoteerera dzevamwewo kati mungori yokuti tikangopinda mumba menyu ingori mbira six to six pafoni pane mbira imi ndedzipiwo dzamunoteerera mune muneiwo mhando dzemusic eri dzamunoteererawo hmm. ndoteerera
danzo ndoteerera afrofusion yes kuteera rege nembira dzacho mhm.
sekuru mungori wembira chete chete a ah, kwete handisi wembira chete ndofarira hangu rege ndofarira rege mm.
mhm. atete
ha ah, inini hangu ndofarira mbira handiteereri mumwe music kunze kwembira you drink mbira you sleep mbira you eat mbira handiteereri mumwe music zvekuti yes ah, toda kukutendai nekuti tiri kuona kuti iye zvino izvi vamwe vachidedzera kuti haa hakuna mabasa imi hamuna kuti zvaramba kuti ndiite loya and akungogara zvaramba kuti ndiite lab technician kunyange muri muprocess kuti ndichazoita lab technician asi iko zvino izvi mune zvinhu zvamuri kutoita zvekuti tinotoziva kuti ndikazoti a ah, mwana wangu wochata kana kuti pano ndikuda function taakutoziva kuti tinokubatai munobatika panhamba dzipi ngatiti izvozvi kune umwe munhu ari kuti ndandikutotsvaga gurupu revanhu vembira
oh, dzinoshandiswa nasekuru shumba gwenyambira ndi dzinoti 775 047 782
ndidzo nhamba dzegrupe rekuti ngatitii murida kuhayiwa tiri kuda nhamba dzekuti dzinofonewa kunzi kunoku dzemabookings kuti aine ndoda kuruzouya kuzoridzirombira hongu ndidzo nhamba dzinoshandiswa idzodzo kumbira dzepasi chigare uye hatizoshandisi idzodzo chete dzese nedzehanzvadzi yangu nedzevazukuru dzese dzinongodi dzinoshanda nekuti pamwe pacho navamwe vanogona kunditsvaga inini vamwe vangu vasingadi vasinga ndisingabatiki saka vanokwanisa kubatawo chi vazukuru munobatika panhamba dzipi pa077 571 2162
um sei muri kunzi sekuru mamundutozwa kuti chimwe zukuru but handisi kuona makachena hamuna kuchena musoro izita rebasa here kuti sekuru ka kuti munhu wese anotoridza mbira akunzi mbuya akunzi sekuru akuti ah, ini ndinzi sekuru eh, kunyanya vazukuru iva vanouya vese vasikana ava ndinichida kuti vandiremekedze vanouya zvidzidza saka vanenge vakuti sekuru sekuru sekuru saka ndinokoshesao kuti ndozopedzisira ndakutozvitoi nditi ndatoo sekuru nekuti vazukuru vese vadiki vese vari kurana ngoti sekuru sekuru mhm. kuri kutsvaga kudi kudanidza zita nekupa ruremekedzo nekuti kazhinji kacho chivanhu chedu mm. chine tsika nechokwadi nekupa ruremekedzo pachinhu chakaita sei zvakati ndosaka muri sekuru ndosaka ndiri sekuru ndadafuka pamwe munotosvikirwa ah, kwete pamwe muchiwa munenge muchiridza ya zvinova zvakatosvika pavanzi ah, kwete izi tari kuremekedza chete aiwa masvita enyu mashoko enyu ekupedzisira kuvasikana vechidiki eh, mashoko angu ekupedzisira ndinongoti nga ngatisiyei madhirazi kana tashaya zvekuita ngatitsvage zvimwe zviri nani sekuridza mbira idzodzi e, kana kutengesa muviri zviri nani kuti utoridza zvako mbira yako panguva yese unenge uchifunga izvozvo zvinogona kukubatsira ndo mashoko andingave nawo
profesa chii chamungada kutaura kune vasikana vechidiki kana kuvakurudzirawo tikuva kuti imimi makatanga mitombozvirambidzwa muchibva mazobudira iyo nezvi zvaakuitwa accepted chamungade kukurudzira pamwe pani nhasi uno pane ari kutorambidzwa
nowati fake hope love that's all aiwa mashitairi toda kutendai nekuva nesu muchirongwa my hustle nhasi uno tine mukomana wechidiki nevasikana vechidiki vari kuita zvinhu zvinoshamisa vachitandadza mhuri yedu yezimbabwe nedeze nengoma nehosho chikwata chinonzi mbira dzepasi chigare ngativanzwei vachimboti turu kamwe kenziyo dzavanoridza

Tinoziva kuti imimi kwamuri ikoko mune zvakawanda zvamuri kutoitawo zviri kukupai raramo. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti tiuyewo kuzoona kuti imimi chii chamuri kuita chiri kukupai raramo.